Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

from outside this world.
Nilqawkom magħna l-podcast ieħor. Illum magħna għandna persuna li tixtieq tibqa' anonima. Għandha diversi esperjenzi, waħda mill-followers tagħna wkoll. Nirringrazzjak tal-li mhm. l-qajt l-istedina. Grazzi lilkom, grazzi. X'tgħidilna naqra fuqek?
Jiena għandi 49 sena. Għamilt żmien twil nieħu ħsieb il-missieri, kien ma jiflaħx, miet li m'ilux. U insegwi ħafna dan il-podcast għax inħobb il-paranormal u l-UFOs u affarijiet hekk. Tajjeb. Jiġifieri. Inti x'inhi l-idea tiegħek fuq il-paranormal, pereżempju meta nitkellmu fuq Tismagħna nitkellmu, pereżempju xi ħadd jara xi ħaġa. Aħna ngħidulha apparizzjoni jew inkella jien naf xi figura, pereżempju, x'taħseb inti, x'taħseb li hu dal-fenomenu?
Dal-fenomenu jeżisti żgur. Sewwa, issa jiena nara ħa jista' fl-opinjoni tiegħi jista' jkun trickster xa entità li tinbidel f'xi ħadd familjari bħalma tgħid inti jiġifieri. Però fl-opinjoni tiegħi, imma m'iniex ċert għax din xi ħaġa misterjuża sewwa, jista' jkun li vera jkun dik il-persuna li qed tara dak il-ħin. Jiġifieri. Inti, inti, ħa nagħmluha hekk, inti temmen li l-bniedem għandu ruħ. Ija.
Tajjeb. Anke l-annimal naħseb ukoll, eħe. Jien nemminha wkoll. Jiġifieri inti taħseb illi meta bniedem imut, ruħu tista', mhux dejjem, imma tista' tibqa' roaming around, jiġifieri tista' tibqa' fid-dinja tagħna u tibqa' tidher? Iva, naħseb. Ma ngħidlekx mija fil-mija għax ma nafx hu sewwa imma. Le, ħadd ma jaf xejn, ħadd ma jaf xejn. Għalhekk ma nistax.
Jiena ħa ngħidlek. Imma naħseb iva. Jiena meta nitkellem u ngħid dik il-biċċa ta' trickster jiena, dejjem ngħid, u anzi nenfasizzaha dejjem, u forsi nirrepetiha wisq iżżejjed, li din hija l-opinjoni tiegħi. Mhux hekk hu.
Jien min jien biex ngħid illi isma' forsi meta l-ammut jien Nista' nidhirlek lilek. Ekku, ekku. Fil-fatt ġieli niċċajta, ġieli, per eżempju, Milux kellna l-Fabio hawnhekk u għedtlu għamilna għamilna ċajta bejnietna, għedtlu la mmut jien għedtlu nidhirlek, għedtlu inti, għedtlu la tmut inti, għedtlu idhirli. Ejja, rajtha dik il-biċċa. Kombinazzjoni l-bieraħ kellna podcast jiena, Zajan u Mirko flimkien it-tlieta l-aħna. U Zajan għedtlu biex niċċajta ssarħilu lil omm, ġejt libes pulit. Għatlu Sajan, għatlu jekk nidillek jien, għatlu mu tarani bil-ġlekk u bl-ingravata, għatlu għajt illi da trickster zgur, għatlu xin għatma tarani l-libes poli, għatlu jindem xie teacher tal jien made in tarani, jina x'kombinazzjoni l-lum minħabba xogħol kelli l-libes poli. Issa fej jidħol UFOs, għax semmejt li l-UFOs u koll mhm. aljeni, xini l-opinjoni tijak fuq UFOs aljeni?
Aljeni naħseb jien jeżistu zgur, sewa għax ma impossibli edin aħna bissu fl-universu, ġifiri kważi ċerta u li. Naħseb li eh, naqbel miegħek mija fil-mija. Mhm. Għax inti meta tibda tqis Dak kienu ħadu ritratt fih daqs ċentimetru tal bil-ħabel. U ma nafx kemm qalu 100 million, 100 million galaxies. Issa f'kull galassja inti għandek il-sistemi solari, kull sistema solari għandek il-pjaneti tagħha. Mhux hekk. U aħna meta nikkalkulaw u ngħidu, mela għandek 100 million galaxies. triljun galassja ġo fiha. Mhm. Jekk kull jekk kull eh, sistema solari ta' dil-galassja mhm. għandha pjaneta waħda. Sawa, li jista' ikollha l-ħajja fuqha, id-dividija bin-nofs. Mhux hekk.
Xorta għandek ara kemm għandek numru l-possibbiltajiet ta' ħajjiet oħra, dinjiet oħra. Imma mbagħad meta nitkellmu fuq aljeni, inti dejjem qed tmur fuq aljeni li huma ekstraterrestri. Taħseb li dawn l-aljeni mhumiex ekstraterrestri mhuma xi ħaġa oħra? Meta qed tgħid ekstraterrestri. Ġejjin minn dinjiet oħra. Eh. Jew bil-fors taħseb inti li ġejjin minn dinjiet oħra. Hemm alien ġej minn pjaneti oħrajn huma x'inhuma. Hekk temmen jiġifieri, inti temmen li huma extraterrestri. U UFO qatt rajt f'ħajtek? Le qatt ma rajt.
Qatt. Naf li rajt ballun kbir tan-nar qisu xemx bil-lejl minn ħalaxaq rajnih. Kien fl-għaxija u qabel ma deher dan kien hemm kelba ta' ġirien tagħna joqogħdu faċċata tagħna bdejt x'kemm bdiet tippanikja din. Fejn is-soltu dejjem kwieta. O Matt x'għeddi x'fettella qed tagħmel hekk dil-kelba jien. U ma tajtx kas u mbagħad wara ftit dehret xemx kbira qisha bil-lejl, imma mhux UFO dik. Qabbli xi ħaġa naturali, ma nafx imbagħad. Matt pereżempju kienet miexja, waqgħet, ma nafx.
Kienet kbira ħafna wara l-bini u mbagħad bdiet tiċkieni. Hemm u bdiet tiċkien qisha l-ballun tagħha, il-forma tagħha ballun, tiċkien qisha, kif ħa nispjegalek, hemm tiġ, tiċkien imma f'daqqa, qisha mhux bil-mod tiċkien. Allura kif, kif ma klassifikajtux ma' UFO inti dak? Għax tidher xi ħaġa naturali wisq, issa jista' jkun UFO ta' ġifieri għandi żball jien, imma ma tidhirx xi ħaġa mibnija mibnija minn xi ħadd isa xi ħaġa naturali, fimt? Kompletament, imma m'iniex ċerta. Il-kelma UFO tfisser unidentified fl Sewa, sewa. Tissinti li rajt ma tistax tidentifikah. Eh, sewa.
Inti taħseb li huwa xi ħaġa naturali. Eh, imma isa mhux it-tip. Bħal lightning, per eh, eżempju. Eh, eh. Xi ħaġek taħseb li. Ija.
Mbagħad wara ftit ta' żmien kont smajt il-Alla jaħfirlu David Pace. Mhm. Qal kif ikunu l-ball lightnings qed iwa qed tabbli hekk ara. Tista' tkun ball lightning.
Ġifieri qisni min għandu tgħallimtha ħa ngħidlek. Huwa fenomenu rari ħafna li tarah ball lightning. U kbira eh ok ok kbira ħafna eh ġifieri. Mhux qed ngħidlek li la hemm probabbiltà waħda li tista' tidher ball lightning mhux qed ngħidlek li mhijiex. Eżatt mhux hekk. Għax ma jfissirx għax huwa rari qatt mhu ħa tiġri. Rari tfisser illi. ma jiġrix kuljum, jew ma mm. jiġrix darba fil-ġimgħa jew darba fix-xahar, ma darba faxar snin jiġri. Ekku. Xorta rari ma jikderet darba tiġa ir-rarità tagħha xorta tibqa' rari. Ekku. Ma tidirx frekwenti, fint? Ekku.
Sinti għandek, inti semmejt li għandek xi esperjenzi. Ija.
Nibdew bl-ewwel waħda, ittina naqra d-dettalji għax jiena nħobb l-ewwel nibbildja naqra l-istorja ħalli n-nies ikunu qegħdin jifhmu. Aha, ekku. Ħalli inti tibda tgħidilna naqra x'ġara bl-ewwel esperjenza ħalli mbagħad nibqgħu mixjin għad-l-kumplament. Mhux hekk, ekku.
L-ewwel esperjenza li kelli, kelli qisu tlettax-il sena, ġo dar ġdida, jiġifieri l-ewwel kellna oħra, jiġifieri qatt ma kienet ta' xi ħadd ieħor, jiġifieri, fhimt? U mbagħad kellna din id-dar waqqajna waħda mbagħad bnejna l-oħra ġdida, jiġifieri. Fl-istess post jew?
Fl-istess area, fl-istess area, mhux fl-istess post, ġi waqqajtu l-plott u tellajtu oħra. Eh, fl-istess, eh, waqqajna l-plott u bnejna jħor fl-istess art. Right, right. Imma ġifieri mhux ma kienx dar, qatt ma kienu djar ta' xi ħadd ieħor. Ieħor dejjem għandkom mm.
kienet. U qabel ma waqgħet id-dar, kontu esperjenzajtu xi ħaġa jew le? Le, ma jidirli.
Ġintom kif waqqajtu d-dar u bnejtu l-ġdejda. Eżatt, eħe. Eh. Ħa tirrakkonta għandna x'esperjenzajt. Ma kinitx ilha mibnija din, jiġifieri. Kelli xi tlettax-il sena, kont qiegħda fil-kċina fl-għaxija u dak iż-żmien tfajliet ta' tlettax-il sena jkunu għadhom naqa' jilagħbu għax dan ilu naqra li qed ngħid, jiġifieri mhux bħal-lum il-ġurnata llum. Mhux hekk jikbru malajr.

U kif in, għax hi l- em, il- fej fil-kamra tal-ikel kont qiegħda jiena. Kif dort hekk a- fil-kurutur, fil-kurutur għandna t-taraġ aħna 'l fuq sewwa, nara mara em, fej it-taraġ, din il-mara daqsxejn qasira, xagħarha iswed, għajnejha suwed, wiċċha tond, bil-lipstick aħmar, bajdanija, mara mill-isbaħ, fl-opinjoni tiegħi, em, liebsa l-iswed, Qiegħda hekk dritta, u minn nofsha 'l isfel anki idejha ma jidhrux li sfuma fix-xejn. U bqajt inħares lejha jien hekk qisni bejn għax rajtha hekk vera sabiħa, ma mbuttatnix, u bejn jista' jkun ħipnotizzatni hi stess biex nibqa' nħares. Imbagħad rajt rasha ħa tinfaqa' qisha u bżajt rajtha hekk. Kif? F'liema sens ħa tinfaqa', jiġifieri bdiet x'ġara jiġifieri? Rasha qisha qisha dehret tintefaħ hekk qisha bħal bużżieqa. Ħa tinfaqa' qisha rasha. Obżajt, għex ħerrajtek jien u tlajt niġri, t-taraġ imwerwra. Ġifieri inti għaddejt minn fejn kienet hi allura? Hija mela.
Ma ma missejthiex ta' lilha jiġifieri. Jiġifieri inti u tielha kienet għad emmi? Hija.
Ċara kristall. Dejt mu qoddiema ġifieri f'kelma waħda. Ija, ija.
ċara kristall, eh ġifieri. Xi moviment.
Xejn. Xejn, statika, mhm. statwa, letteralment statwa. Ma kelmetni xejn, ma ċaqalqitx. Ħlif li rasa kienet ħatim isa ħatim faqa. Tlajt il-fuq niġri jien Dak iż-żmien peress li d-dar kien għadna nibnuha kien għadna qas il-bibien manna ta' ċertu kmamar. Mort fejn il-kamra t'ommi u ta' missieri u bdejt nippanikja jien ftit. Għedtilhom Mapa, għedtilhom rajt mara sabiħa isfel. Hekk għedtilhom jien. U ommi u missieri kienu bilqiegħda fuq is-sodda ħa jitilgħu biex jorqdu. Missieri qalli u inti dejjem toħlom? Imma ommi għamlet mossa b'wiċċha li ġegħlitni nifhem li din ġieli rata. U ma tkellmet xejn. Qatt ma qaltlek ommok? Le.
Jiġifieri għadha ħajja ommok? Le, ommi mietet, imbagħad imbagħad qisu xi sena u nofs wara li rajt din il-mara ommi mietet, eh? All right.
U
qed niddejjaq ngħidha ma ħa ngħidha u iva. Għax imbagħad wara qisu sena u nofs, ommi mietet fl-istess post fejn rajt lil din il-mara għalhekk. Għalhekk.
All right. Jiġifieri dil-mara lili li deritli li ma nafhiex jien dil-mara sewwa. Biss qisha qaltli x'ħa jiġri. Jiġifieri inti kieku kelli ngħidlek jista' jkun li dik il-mara kienet forsi xbieha ta' ommok żgħira? U forsi inti għax ovvjament il-ommok ma tafhiex żgħira, jista' jkun kellha xi xebh m'ommok? Le.
Laqqas.
Le, ma tixbahiex li tgħid hi ta'. U all right.
Imma għandek raġun, u s-saqsi. Ma kien hemm dil-figura li inti qed tgħid interessanti ħafna, eh? Għajnejha suwed, xahar iswed. Imbagħad fl-istess post fejn fejn mittilmami.
U bl-iswed, hija għalhekk deritlli bl-iswed. Speċi ġejja mewt għax aħna ħafna drabi nassoċjawh mal-vistu l-iswed. Qed tifhem allura hi kelmitni bil-dik tagħha, fhimt, bid-dehra tagħha. Speċi jism inti ħadd. Waslitlek il-messaġġ. Mingħajr ma tkellmet, bid-dehra tagħha. U dil-mara inti qatt ma rajtha iżjed. Rajtha darb'oħra mbagħad. Dehritli li reġgħet mela, it-tieni darba. Ġifieri qed nimmaġina li hija l-istorja li ħa tgħidli issa. Eżatt, għax jien qed ngħidhom mela. Tajjeb. Tajjeb, mela, eħe. Għax qed ngħidhomkom wara xulxin. Mela, mela, mela. Mhux hekk. Mela, ħalli nibbildjaw biċċa Mela. biċċa. oh.
Issa, em, mbagħad wara li mietet ommi sewwa, isu xi sena u nofs wara, din mara rġajt rajta. Imma ħa ngħidlek eh, ovvjament l-istorja kif kienet. Em, Id-dar, dak iż-żmien kont inkun ħafna waħdi jien għaliex missieri kien jaħdem. Ħija kien student ħaddiem u jiena kont spiċċajt mill-iskola Kien għadni ma sibt xogħol, allura kont inqatta' ħafna ħin waħdi id-dar. Ġod id-dar. Annimali ma kellniex, importanti ngħid għalik. Jiena peress li bniedma riservata ħafna, għandi vizzju nżomm it-twieqi u l-bibien magħluqin biex iktar inkun ċerta li vera li ġara. Li qiegħda waħdek. U niftakar ġiet persuna mhux ħa ngħid min hi u mhux ħa ngħid min hi għax din ma tixtieqx turi li t-tifel tagħha ra raħħa miegħi. Eh, tarġa, ġifieri mela. lanqas rajtha waħdek? Le, mhux waħdi.
Jiena naħseb li ra dan it-tifel tagħha, kien għadu żgħir ħafna imma. U qatt ma tkellimtu, ġifieri għadkom sal-lum qatt ma tkellimtu isma' vera konna rajniha dik qatt. Konna tkellimna milu ħafna, allura. U kien qalija vera rajt waħda mara. U kif kif kienet l-istorja, kif rajtha? Dinha ġiet ommu sewwa fil-parapett tagħna bit-tifel, kien għadu żgħir kellu xi sentejn forsi, u qaltlu oqdilha kwiet ta, u għalkemm kien imqareb ħafna, kont nieħu pjaċir bih għax kont niddejjaq dejjem waħdi jien. U inti dak iż-żmien kellek xi erbatax, erbatax u nofs allura. Xi ħaġa hekk jew eħe. Jew xi ħmistax.
Le le le kelli. Le, le, kelli xi ħmistax u nofs, sittax. Għax jiena meta kelli 15 mietet ommi, meta kelli eh, ħmistax-il sena. Fehmna, għandek raġun, eh, kalkulajt ħażin jien, għandek raġun. Bess li għatli sena u nofs wara, eh, għarajt.
U jiena fl-istess kien. Għax inti l-ewwel għatlet li sena u nofs sena u nofs wara meta il-mami. Mela għaddit sena u nofs. Umbat sena u nofs wara li meta il-mami għarġajt rajta. Għandek raġun mela jiġu eżatt. Bejn wieħed u ieħor, se għax ma kont żammejt hemmen.
U
kont nħu pjaċir bih minn banda għax jagħmilli kumpanija. Mhux U għet la le da kwiet joqot, issa fil-verita bil-kontra, ma insomma. Ah. Ta' tifel li ju.
U insomma, telqet ħallitu miegħi Dħalna ġod-dar, għalaqt il-bieb u imxejna dak il-kurutur fejn rajt il dik il-mara l-ewwel darba u dħalna fl-istess post fejn kont qed nilgħab dakinhar li rajt il dik il-mara l-ewwel darba, sewwa? U missieri minn fuq ix-xogħol kien iħobb iġibli magazines, Sunday Express, Sunday Mirror. Niftakarhom. Skaduti imma kienu jkunu, kienu jkunu jew ma xtrawhomx jew hekk għadhom ġodda, Biex, biex noqgħod narhom. Missierek kien iġibhomlok mix-xogħol. Ija.
Missierek kien jaħdem.
Kien, kien soldat missieri. Alright, kien soldat.
Imma mbagħad kien mislu fl-armata, allura peress li kien soldat mislu fl-armata baqa' jaħdem il-barracks. Tejjemna.
U però kien dejjem jasal l-istess ħin, mhm. għax ma kienx jaħdem bix-xiftijiet. Mhux hekk. Sewwa, kien dejjem jasal l-istess ħin. U t-tifel ma kienx għadu jaf jitkellem, kien għadu żgħir. U x'kien ra l-magazines fuq il-mejda tal-kċina. Għamilli hekk b'sobgħajh dawk, dawk, biex narawhom. Jien għedtlu all right, jien all right, għedtlu issa narawhom, tibżax, għedtlu narawhom jien. Issa importanti ngħid li ngħid li dakinhar l-iktar darba li qgħadt kwiet. L-unika darba li qatt kwiet dakinhar, ara naqra ta. Jiġifieri. U għedtlu orrajt, għedtlu poġġi bilqiegħda fuqi. Għedtlu u noqgħod inqelleb il-pages jiena għax peress li inti għadek żgħir, għedtlu tista' forsi tqabbeż xi pages u ma narawx kollox. Qalli orrajt. Poġġa fuqi U l-mejda minn dawn it-tawwalini normali, sewwa? Għadna fuq ras il-mejda aħna, biex niftehmu. Il-mejda qiegħda hekk u jiena qgħadt dari mal-ħajt. Mhux in-naħa tal-fejn tal-kċina, in-naħa dari mal-ħajt. U bdejna narawhom. Kif wasalna fis-sebgħa wieħed qisu bejn wieħed u ieħor dan il-magazine li kien bis-sopranaturali, kellu fil-faċċata tiegħu kien hemm wiċċ ta' raġel kbir li jibes ta' isu cowboy u bil-werqa ġo ħalqu. Et mora, et miexejn. Mbagħad bdejt imma importanti li nsemmih dak ir-raġel ġviri. Mbagħad Qellibt xi seba' paġni hekk, xi sitta hekk bejn wieħed u ieħor. U fuq din in-naħa, taf li jkollok żewġ folji, naħa u oħra, fuq din in-naħa dehret stampa hekk. Dik il-mara kienet li dehret li taħt it-taraġ. Fuq il-magazzin. Fejn it-taraġ, hija. Printed.
Hija, printed.
Ġifieri, l-għada kieku arġajt ftaħtu kont ħa tarġa' tarah dar-ritratt. Imma mbagħad ma stajtx insibu. Qed tifhimni? Ġifieri inti qed tgħidli li dik il- dak il- f'dak il-magazzin kien hemm ritratt tal-istess mara li inti rajt fit-taraġ. Ija.
Em, U din il-mara, l- em, l-istess waħda ma da- sa dak il-ħin kien għadni ma nafx li l-istess waħda, għax għedt forsi tixbaħha, you know. Eh, Dan eh, Ta' kulħadd jista' jara 'l xi ħadd jixbah lil xi ħadd ieħor. Mhux ovvja, mhux hekk?
Imma mbagħad, imma mbagħad kif, kif wasalt għall-konklużjoni li kienet l-istess mara? Għax
din meta, meta rajta, s'issa għadni ma ndunajtx li hi jiena, il-qata ħadta bil-mod jiena. Hmm. Ħsibta xi ħadd jixbahha u jien. Hmm. Dik kienet bil-qeda fuq tron kif meta fuq l-istampa. Wiċċha daqsxejn laġenba, fil-ġenb hekk, qisu jidher mill-profil imma mhux għal kollox. Hi tħares lejn in-naħa tax-xellug, liebsa libsa ta' Spanjola, bil-pantor iswed u aħmar. X'xagħar għandu jkun marbut dik insejt, dak id-dettall insejtu. Issa fuq kien hemm miktub Beautiful Queens, miktuba bil-kbira bl-iswed u miktuba Klassiku, stil klassiku, l-ittri bdew qishom qishom nokkli, hekk. Għemet il-lallu jien di, għedt kemm tixbah il dik il-mara li dehret li, għedt u hija għaf. Għedt issa din x'kien jitlaq it-tifel impenġiha jien di, għax jiena naf impenġi bil-lapes u kont inħobb impenġi ħafna figuri ta' dak it-tip.
Jiena.
Għedtilha dik impenġiha kif jitlaq. it-tifel. Sadattant inti għadek ma kulmat tat kemm tixbaħa u daqshekk. Ejja, ġifieri jien bl-iċken ġifieri mhm. ħsieb li setet kienet hi mhm. di. Umbat taħt l-istampa kien hemm il-klim żgħir. U l-istess dawk li tris bieħek bħal tal-kartolini. Mhm. Imma Il-kliem ma kienx miktu, qisu bħal gazzetta, ma kienx miktub minn naħa għall-oħra, minn tarf sa tarf, bħal gazzetta. Kien qisu skwer. Kien, il-gazzetta, sewwa, ma jkollhiex qisu kif taqbad. Lajn fin-nofs.
Lajn u terġa' terġa' titla' fl-istess page. Naħa l-oħra u tikkomplejaw adjusted. Fl-istess page. Taf kif? Mela, mela.
Hekk, hekk kienu, jiġifieri huma ma kinux il-paġna u tibqa' sejra minn tarf sa tarf u tkompli taqra normali. Għandek, għandek. Isem tliet kolonni.
Mbagħad għandek paragrafa. Tliet kolonni.
Tliet kolonni. Proset.
Hekk.
Mbagħad kien hemm il-paġna l-oħra wkoll u dil-paġna l-oħra tkompli l-istess b'dak l-ittri sbieħ mhm. u bil-filliri, tliet filliri bħal gazzetta isek qed tara l-gazzetta.
Mbagħad minn għalija fit-tielet fillira isu lej in-nofs Kien hemm hemm bħal ritratt żgħir ta' bust ta' mara qisha kontessa din. Xagħarha daqsxejn golden hekk isfar dehbi bil-kappell kbir hemm kulur ċilesti hekk qisu mimli bizzilla l-kappell u kienet tidher hekk xi nobbli din imma ma nafx min hi. Qed tara jien. Qed din ma tinteressanix di tal-ġenb qed din tinteressani jien. Qed din impenġija jiena. Ġo qalbi sewwa. U lit-tifel għedtlu kemm hi sabiħa u dil-mara? Qalli le qalli qisha saħħara. Qalli. Jiġifieri jiena naħseb li ra veru. Imma ma qallekx illi raħħa xi mkien hemmhekk ġod-dar jew xi ħaġa? Le le le raħħa fuq l-istampa biss. Fuq l-istampa biss.
Imma mbagħad jiġifieri l-istampa inti għad li għad li meta mort tfittixha pereżempju darb'oħra. Imbagħad tkompli.
L-istampa sparixxiet għal. Il-ktieb kollox, il-magażin b'kollox. All right.
Jiena eh, eh, sorry nista' nsaqsi ħaġa. Mela, mela. Din qed tewa qed ninstema' sew nitkellem. Mela. Eh, all right.
Għax qed neċċita ruħi jisni u Ikkalma, ikkalma l-istorja għajda bil-mod, ġifieri mhm. ħalli inti tiftakar għax inkellek ħadd prova taġġel, ħadd insa ħafna affarijiet. Mhm. Issa ġifieri inti għandek iktar stejjer ġifieri barra dik. Però din għadha mhix lesta. All right.
U jiena msomma komplejna naraw, imma jien żammejta ġo moħħi din din issa meta jitlaq it-tifel impenġiha. Rajna l-magażin kollu, rajna xi tnejn oħra jew tlieta, u mbagħad ġiet ommu għalih. Naħseb kienu xi siegħa ta' wara nofsinhar, imma m'iniex ċerta. Sewwa ġiet ommu għalih, sa ċertu punt, Bdejt nieħu pjaċir għax għandi xi ħaġa li togħġobni biex inpenġiha. Għedtlu imxi jien, imxi bil-mod, imxi. Ħriġna fil-parapett, ommu qaltli issa ntih il-bajda u hekk, qed insemmi ċertu dettalji biex speċi kif taqbad tgħid nurikom kemm hekk kemm vera Tiftakara l-ġurnata.
niftakara l-ħaġa li mhux immaġinazzjoni ta' moħħi. Jiġifieri dik żgur, eh? Imma x'kienet dil-mara ma nafx. U insomma, x'ħin telaq da, it-tifel? Bdejt infittex jien, infittex, infittex il-magazine u ma sibtux. Ma sibtux il-magazine, b'xejn. U mbagħad laħaq ġie missieri mix-xogħol, kien jasal xi l-erbgħa, u x'ħin smajtu jdaħħal iċ-ċavetta, qisni hekk, qisek tiġi f'tiegħek, tgħid mela di hija, biex ma sibtiex. Qed infittx anki postijiet fejn żgur ma kinitx. Qed mela hija qed mela din allura dik. Ma nistax insibha! Imbagħad qed l-allu jien. U qatt ma sibtu ġifieri dal-magazzinu? Le.
U x'ħin ġie l-pa missieri? Għedtlu Pa, jien imbagħad heq eċitajt naqa' ruħi heq. Il-Pa qed niftakru ċar iniżżel il-basket ta' xogħol fuq il-mejda għedtlu Pa, Pa, jien, għedtlu reġgħet dik il-mara. Imbagħad dakinhar hemminni għax imbagħad induna u li mhux qed nimmaġina jien. Jiġifieri ma ssibhiex u heq jiena naħseb. Stramba, stramba vera.
U qatt kellek esperjenzi iktar ġo din id-dar, ġifieri? Ija. Arġajt, ġifieri kellek esperjenzi iktar. Mela, jekk ma jimportax ngħidlek x'naħseb li ġara il-magazin, mhm. jimporta ngħidilkom mela, x'naħseb li kienet. Li trid
Jiena naħseb illi l-magazin kien għadu hemmhekk il-magazin. Imma dan il-fenomenu ma nafx jekk hux trickster jew le, taf x'għamlet di biex derit li Inti taf li paġna ikollha l-kuluri? Dawret il-kuluri kif riedet hi! U dehret skont x'hemm fuq l-istampa. Eżatt.
Jiġifieri hekk, hi għażlet forsi paġna b'ħafna aħmar u hekk għax kellha bżonn u, eh, u dawritu kif riedet hi. Il-magazine għabli kien għadu hemm, ma sparixxiex. L-istampi nbidlu reġgħu ġew għan-normal. Ah, orajt, issa qed nifhmek x'qed tgħid. Hekk naħseb li ġara jien. Jiġifieri mhux il-magazine sparixxa. Imma l-magazzin inbidel. Eh.
Hekk naħseb jien issa jista' ma jkunx hekk, ta. Imma qed ngħid l-opinjoni tiegħi x'naħseb. Aħna hawnhekk dejjem hekk nitkellmu x'naħsbu. Aħna qatt ma nagħmlu ħanajtek conclusions. Da suġġett ma tistax ikollok konklużjonijiet. Mhux hekk hekk hu.
Inħossni eċitata kultant għax tant huma affarijiet Mhux għax qed nistħi issa ta' l-esperjenzi li għaddejt minnhom. Ovvjament. X'għax għandek iktar ġifieri bħala esperjenzi? It-tielet waħda ma ġratx id-dar. It-tielet waħda ġrat il-Furjana. It-triq Kapuċċini, Kapuċċini Street. Ija. U hemmhekk hemm premises tal-Caritas, ma nafx għadux illum il-ġurnata. Niftakru, aha, mosna u kadux. Issa, dak, is-sena kienet bejn wieħed u ieħor 2002 jew 2003 dak l-ilma. All right. Mela. U kienet ix-xitwa naħseb għax kienet ħafna xita dakinhar u maltemp kbir. Jiġifieri. Naħseb 2002 xi ħaġa hekk biex ngħidilkom bl-eżatt jiġifieri. Hmm. Tafu fejn dal-premises li qed ngħidilkom? Naħseb li niftakar fejn Cappuccini Street naf li eh. Niftakar li kien hemm xi ħaġa ma' jew Caritas ma nafx kienet. Kont immur grupp tal-Caritas jiena, sewwa, dan il-Caritas għandu ħafna fergħat, sewwa, grupp taż-żgħażagħ hekk biex jiltaqgħu ħbieb u hekk. U kienu ddeċidew, dak iż-żmien ara kemm ilu, kien għadna bil-liri Maltin, kien għadna. 2000. Jiġifieri qabel 2008. Naf, naf li ħafna qabel ta' jiġifieri. Żgur, mela konna għadna bil-Maltin.
U peress li ħafna nies ħabba tal-linja kienu qed jitilfu mil-laqgħa, iddeċidew li jagħmlu vann, inħallsu ħamsin ċenteżmu kull wieħed, il-membri u l-kumplament tħallsu l-Caritas. U l-ewwel darba li kien ġej, ġej għalina dal-vann, peress li ma kienx jaf fejn. Ħarġu tnejn ħareġ da li jmexxilha l-grupp u ieħor minn tagħna ħareġ ħarġu barra maltemp kbir u ħarġu barra jistennewh biex jagħmlulu sinjal. U aħna għad nisfel mhux fejn konna nagħmlu l-laqgħa, għad nisfel ġo xi uffiċċju naħseb, U jien qgħadt eżatt faċċata tal-bieb tal-uffiċċju u konna xi grupp hekk bilqiegħda qegħdin nitkellmu, xi grupp ta' ħdax-il persuna. U jien inzertajt faċċata tal-bieb tal-uffiċċju u l-oħrajn hekk bilqiegħda hekk. U qegħdin nitkellmu, nirrakkontaw hekk, sakemm jiġi l-vann għalina. A F'daqqa waħda jiena, qiegħda bilqedek, nara raġel magħmul qasir, naqra rqiq, imma dar-raġel mhux bħalna hekk normali magħmul mid-duħħan dar-raġel, wiċċu ma jidhirx qisu magħmul mid-duħħan u griż. Bħalma ġieli ngħidu shadow person, naħseb ġieli smajt. X'inhi? Ġieli smajtna ngħidu shadow person. Imma eh, qisu shadow person. Ngħidu aħna biex niftiehmu shadow person. Isu dell. Eh, imma xorta.
dukħan
Eh, imma xorta naqra mqabbes, jiġifieri hu ma jidhirx ċatt. Ċatt. Three eh, dimension. Eh, eh, imma imma magħmul mid-duħħan. Isu. U x'għamel da ġifieri. Issa dan rajtu għaddej jiġri jiena. All right.
Eh, issa, dan innotajtu jien illi il-qalzit li kellu fuqu kien jider li u sikkat ħafna u mbagħad jiena smajtu tiela t-taraġ mhux jien biss smajtu. Anki l-oħrajn semewh, issa suppost konna weħidna hemm ġew, aħna. U, u, u, ġifieri, u jien il-ħin kollu qed nara jekk daħal xi ħadd għax faċċata tal, tal-bieb u tal-uffiċċju. Kont tafu. Jiġifieri kieku daħal xi ħadd ieħor kont narah. Kont tarah, hu mhux hekk?
U dan, meta kien tiela' t-taraġ, Il-ħsejjes bdew jinstemgħu. Iż-żarbun il-qiegħ tiegħu magħmul tal-injam. All right. Jiġifieri mhux tal-lakstu.
Qed iħabbat. Mela, qed iħabbat ħsejjes tal-injam. Jiġifieri. U ma tkellimt xejn, qed dillallu jien. U ma tkellimx, għax qed jekk ħanejdilhom jgħidu din maħniex hu. Hmm. Jew ma jemnunix. Is-soltu storja. U ma tkellimt xejn. U ma tkellimt xejn ukoll Biex nara x'ħa jgħidu huma. Jekk semewhx. Xi ħadd qal xi ħaġa xi ħadd semgħu. Ejja, mela, mal-ewwel. Ma rawhx imma.
Ma rawhx imma jista' jkun għax ma kellhom xwiċċhom lem ukoll. Kellu xwiċċa tħarsu lem.
Eh, għax jista' jkun li kieku kellhom wiċċhom lem qabli kienu jarawh ukoll. U ovvjament ma ġitkomx il-kurżità biex titilgħu fuq biex taraw hekk hemm xi mela. tlajtu wkoll ġifieri. Mhm. U
biex inkomplilek, kien hemm waħda ma' ġenbi, di min hi għandha oħta mhux ħanejt min hi di, oħta kantanta popolari, biex nurikom kemm m'iniex immaġinazzjoni ta' moħħi, kemm mhux immaġinazzjoni ta' moħħi, u kemm mhux qiegħda nivvinta jiġifieri. Imma mhux ħanejt min hi għax forsi. Le, le, ma tarax.
Forsi hi ma tridx tgħid.
Le, ovvjament. Għax kieku ngħid min hi oħta. Le, le, le, m'għandekx għalfejn. Jiġifieri, imma forsi ma tridx turi din allura ma ħa ngħid xejn, sewwa? Mhux hekk? U di qalet smajtuh xi ħadtielha t-taraġ x'qed hemm aħna jien. Qalet ma hi mhux daħal xi ħalliel hu. Heq, m'għattihiex tort. Mhux hekk? Għedtilha le jien, għedtilhom stenna naqra, għedtilhom mhux ħalliel żgur. Eqq! Għedtilhom għax jiena rajt Ulda, għedtilhom mhux ħalliel għax magħmul mid-duħħan qisu ma jistax ikun. U x'qalulek? Mhux bniedem normali da. Eh? Kif għedtilhom hekk x'qalulek? Daqdu, beqgħu imberħin qishom eh. U tlajtu fuq imbagħad? Ejja. U ma kien hemm ħadd.
Twerwirt, jiena twerwirt bil-biża' għax jien nibża' Din li ħasbitu ħalliel qbadtha għal ambranzetta bil-biża'. Il-oħra wkoll li kien hemm ħdejja, għedtilhom tħallunix waħdi

Mhux hekk? Jekk dan ħa joħroġ, kif jista' jkun ħa jsakru? Għalqu warajh minn ġewwa.
Minn ġewwa.
Però, jaħasra żbaljajna x'kien hemm kamra, isa jgħidula li jerfew l-affarijiet fiha. Eh, storru. U hemmhekk ma morniex jaħasra. Hemmhekk.
Ma duħħan ngħid. Ma duħħan, le, żgur mhux bniedem normali. Mhux, mhux.
Strambi, u daw l-affarijiet, mhm. strambi daw l-istejjer. U il-fatt li anke l-mod kif iddiskrivejtu duħħan, nisimgħu ħafna l-istess tejjer, shadow person, għax ovvjament in-nies jibdew isemmuhom ismijiet. Imma duħħan pereżempju, jien meta rajt xi ħaġa jien hekk dat-tip kif qed tgħid inti, jien ma rajtx duħħan, jien rajt isha kolonna sewda miexja warajja. Fimt, ġveri, hemmhekk ovvjament irid inti isem tajta shadow person, l-isem komuni li nagħtu għal dat tip ta' għajdu l li trid entità whatever. Fimt, imma dija xi ħaġa komuni ħafna li jaraw in-nies. Pereżempju, barra minn Malta, jiena u Malta qatt ma smajta di, ma barra minn Malta jaraw. Dak li issa jeħ il-hetman. Raġel bil-kappell. Shadow person imma bil-kappell. U anke ritratti hemm tiegħu issa jkun mhix vera, ma nafx. Imma jaraw ħafna, hija xi ħaġa popolari, hija isa urban legend naraha jien. Fhimt hawn Malta qatt ma ltqajt ma' xi ħadd li jgħidli isma' rajt raġel bil-kappell, mhix xi ħaġa komuni. Jien qatt ma rajtu da, pereżempju. Issa inti għedtilna li kellek iżjed esperjenzi, jiġifieri, u.
Għax jiena kont ħa ngħidlek x'naħseb li hu dan raġel li rajt. Sorry, importa. Mela, mela, anzi, kompliha. Importa, sorry. Mela, mela, mela. Tgħidu li kemm inti preżuntuża, imma veru għandi opinjoni fuq. Le, le, le, sara ħrażek. Għax jiena meta rajtu dan, peress li f'bini antik, sewwa ta' żmien il-kavallieri, u kellu qalziet dejjaq miegħu bħalma kienu jilbsu fi żmien il-kavallieri, u l-qiegħ tal-injam, jien immaġinajtu, sa forsi għandi żball, xi bniedem ta' dak iż-żmien tal-Medju Evu, u forsi peress li kien qed jiġri forsi kienu qed jiġru warajh biex jaqbduh. U jista' jkun illi dan inqatel bit-tiri, bin-nar inqatel da, għalhekk deher duħħan. Eh, ma nafx ta' jista' jkun li li muxejn minn dan imma xi ħsib tiena qed ngħidu. Mhux hekk.
Interessanti. Eh, jista' jkun jista' jkun li m'għandix raġun ta' ġifieri. Jiena kull ma qed ngħid x'naħseb jiena. Da ma tistax ikollok la tort, la raġun, xejn. Ma nafu xejn fuq il-fenomenu, allura Kważi kważi tant rajna affarijiet, tant smajna stejjer, smajna stejjer ta' annimali li huma spirti. Mela, jien nemminha dik imma ta'. Nemminha wkoll anki jien ta', ġifieri ma naħsibx illi hija ma naħsibx illi hija xi ħaġa li smajt stejjer jien pereżempju qattus jew kelb ġo dar qatt ma kellhom klieb u qatt ma kellhom ta' raw kelb pereżempju. Issa, farfetxt ħafna u żgur li farfetxt imma Jeżistu stejjer bħal dawn. Mhux hekk. Why not?
Mhux hekk. Dal-fenomenu ma tistax taqbadlu rkabtu. Dak kif dejjem ngħid jien.
Għalhekk dejjem ngħid li dan il-fenomenu trickster u jieħu sembjanzi ta' xi jrid hu. Mela, mela, mhux hekk hu.
Jista' jkun li kull ma rajt jiena huwa trickster ukoll ta'. Ma neskludix, jiġifieri. Mhux hekk.
Issa, Eh, Xiktar.
Issa, eh, it- em, ir-raba waħda em, ġrat li fl-2012 Mhm. u niftaqaw zammejt emment id-dati u koll fi tlet ijiem din. 27 ta' jannar, 28 ta' jannar u 29 ta' jannar ġrat li din. Mhm. Tlettijiem minn fila. ġi.
Ija, ija. U mux jina biss smajtu anki missieri għalla jaħfirlu. Ġifiri, jekk jina qed nimmaġina kien qed jimmaġinaw ukoll. Mhux hekk?
U l-ewwel ma bdiet kienet flaxija. U d-dar di jiġifieri d-dar. U di ġrat wara ta' dik il-mara, tnajt jew? Mela, mela.
Dana, kont edha barra jina flaxija, ġejt id-dar, normali, tlajt ġol kamra tiegħi, u dak iż-żmien kelli vizzju noqgħod nagħmel is-sudoku minn fuq mhm, il-kodba hekk. U poġġejt bil-qiegħda hekk, relax. Kont qed nagħmel is-sudoku u kelli radju żgħar dak iż-żmien, ma imma kien mitfi sewwa. U bdejt nisma' leħen irqiq ħafna ta' xi ħadd u beda jgħid xi ħaġa ma bdejtx nifhmu jien. Edda x'inhu jien? Qed imma r-radju mhux mitfi. Minn ġor-radio, imma meta ħiereġ. Imma mhux minn ġor-radio, minn ħdejh. Imma dak il-ħin tgħid eqq. Tgħid ir-radju possibbli. Għax minn ħdejh, imma mhux minn ġo fih. Imma mhux minn ġo fih.
U bdejt ngħid imma tfqu l-ert forsi r-radju, imma da jekk kienu mitfi, immettew il-ħila jien. Għax kifet lek imma nħobbx noqgħod nagħmilha fatta li xi ħaġa supranaturali. Paranormali, mhux hekk? Eh, imma tajtx kasu.
U komplejt nagħmel is-sudoku. Mbagħad erġajt, ma nafx kemm għadda ħin. Ftit, imma ma tantx għadda, u minn warajja fejn il-gwardarobba, bdejt nisma' iktar ilħna aktar minn wieħed. Imma l-leħen ħxien, il-leħen ma baqax irqiq. Ħxien, o qishom bdew jgħidu xi ħaġa. A ma bdejtx nifhimhom x'inhuma jgħidu imma. Iktar minn wieħed, jiġifieri iktar minn leħen wieħed qed tgħid. U, u, u imma innutajt il-lingwa taqta' qisha qisu jgħid kliem qisu mhux jaqta' jiġifieri jaqta' qisu. Bħar-Russu qed tgħid. Eh, qisu, laqqas, ta, le, le, mhix lingwa tad-dinja din. Minn, le, tidher, lingwa tidher li mhix normali. La hi Russu, issa jiena tgħidli minti ma tafx il-lingwi kollha. Mhux hekk. Imma tidher li. Ma tidher li mhijiex lingwa ta' tan-nies, ħa ngħidlek. Eħe. Le, ċerta, ġifieri tidher li kliem qisu. Ma jagħmilx sens. Eħe.
Għalija, imma għalihom iva, ta' naħseb, għall-ispirti li kienu qed jitkellmu. Imma il-kliem kien qisu, kif ħa nispjega, qisu kellu dik il- qisu kif ħa nispjega vera. Jaqta, qisu mhux jaqta bħal meta qed taqta' qisu kliem. Mhux taqta' bħal meta qed tinqata' l-linja. Sillabi.
Qisu qisu aħrax. Jaqta' stra qisu. Għalhekk għedtlek Russu jien għax ir-Russu hekk jaqta' qisu qisu aħrax. Imma mhux aħrax b'dak il-mod tal-ispirti. Qed tifhimni, qed tifhmuni? Aħna ma nafx kif jitkellmu l-ispirti. Laqas jiena, laqas jiena. Imma dil-lingwa vera stramba. Li meta tismagħha. U ġifieri x'ġara mbagħad wara? Eħe, imma irrid meta tismagħha tinduna li mhux minn tagħna, imma ma nafx kif nispjega ħjielek. Eh, mhux normali, mhux normali. Mhux qatt ma smajniha.
Eh, jekk tismagħha inti tgħid din tidher li mhijiex lingwa normali. Hmm. Ma fihiex litri la hi Ċiniż, la hi Russu, la. Tider. Imma ma nafx. Sa robotika, hekk pereżempju. Laqqas, temmen.
Laqqas. Hemm minni tal qed eh, ngħidlek. Ma nemniekx.
Imma ma nafx kif ħan nispjega ħilek. Biex biex eh. eh, ma sax immeri kien ma konċ hemmhekk. Mhm. Fimt l ħaġa nista' ngħidlek naħseb jista' jkun biss. Eżatt. Eh.
U xi ħaġa normali għandek spjegazzjoni, ma sax ngħidlek isma' dawk kienu erwieħ ta' mhm. stax. Mhix xi ħaġa normali dik li nista' ngħidilek. Mhux hekk?
Ehm, qishom, qishom bdew jgħidu xi ħaġa li mhix sew qisha, naħseb jien, għalhekk bdiet tinstema' hekk. Qishom bdew, fhimt, mhix xi ħaġa pożittiva bdew jgħidu. Ġifieri missierek imbagħad samagħha wkoll, ġifieri? Ija, imma mhux dak il-ħin, kien għadni ma għajjatlux. Għamilt tlett ijiem qed tgħidli inti. Ija. Tlet ijiem mill-istess post tismagħhom? Ija, u minn ġo l-kamra tiegħi. Minn ġo kamra tiegħek, u ġifieri mbagħad kif kif semagħhom missierek ġifieri? Innutajt li l-kamra tiegħi ġiet qis anki meta nitkellem jien, qisni qiegħda ġo kamra tal-ħadid. Issa tirbombja? Ija, qisha kamra tal-ħadid. U qabel ma kinitx?
Le.
Ġifieri inti qisek dħalt ġo kamra tal-ħadid u qed tisma' lilek tirbombja biex titkellem, hekk. Ġifieri xi ħaġa stramba. So kien hemm xi portal miftuħ. Mela, ah. mela.
Issa, jiena għandi soft toy Christmas Father minn daw li jdoq u mhm. jagħmel ho ho ho ho bħal Christmas Father. Beda jdoq waħdu. Bdew jdoq huma. Għandi mela.
storja jekk jien mhux mela. tiegħi mhux tiegħi ta' xatt fil-familja. Mhm. Eżatt.
U dal-Christmas father beda sejjer hekk waħdu, bdew iħaddmuh huma ovvjament. Ho ho ho ho ho, beda sejjer hekk, mela. U bdejt ngħid lil Allu jiena, twegħel wirt. U mbagħad għandu jkun, eh, mbagħad eħe, ħa ngħid, qed ngħid, qed niftakarha issa peress li ilu naqra, għajatt lill-missier għedtlu pa jien, għedtlu qed nisma' l-ħsejjes ġol-kamra tiegħi jien. U ma ridtx naqla' nkwiet fl-istess ħin għax huma jiddejqu jisimgħu dawn l-affarijiet, missieri u ħija. Ma ridtx naqla' nkwiet. Imma jiena bdejt nibża'. Bdejt nibża' nżommha għalija waħdi, għax twerwirt jiena. U qalli, Issa, l-pa. U mbagħad għedtlu, Pa, ħa ngħidlek x'nagħmlu, għidtlek nerġa' nismagħha, ejja, ejja inti. Jekk nerġa' nisimgħu, ħalli naraw x'jiġri, qalli all right. U mbagħad għedt, għedt taf x'nagħmel, għedt ħa nfittex fis-santi tal-mejtin, forsi xi ħadd mill-mejtin qed jagħmilli hekk. U l-unika kelma li qal bil-Malti l-ispirtu, taf x'qal? Għaraftni. Hekk qalli. Dak il-ħin kif bdejt tqelleb fis-santi. Ija, ija.
Qal għaraftni. Għaraftni. U min kien?
Ma nafx.
Santa tal-mejtin ġifieri li bdejt ħares lejha min kien? Ma ma naħsibx illi hu ta' jiena rajt xi ħadd minn tal-familja tiegħi.
U qatt qatt pereżempju ġibtu l xi ħadd ibaħħar pereżempju fl-nisimgħu bitbaħħir, cleansing u smudging. Konna ġibna, ija. U x'qalulkom, qatt ġibtu xi medium pereżempju? Medium le, medium, qassis, qassis ġibna. U x'qalilkom l-qassis? Baħrilna ma kollu għal xejn ta' ma tantx nemmen. Baqa' għaddej. Ija.
Però llum għadek toqgħod hemmhekk f'din id-dar. Ija, ija. U l-aħħar esperjenza li kellek kemm ilu? Jew waqaf? Ifhimni, jiena naf li hemm xi ħaġa hemm ġew, naf. Jiena ħa ngħidlek, jiena għalija l-paranormal taf x'inhu normali għalija. Tant tesperjenzah. Ija, tant nesperjenzah li għalija normali. U qatt ma rajt xejn iżjed? Ifhimni għandi ħafna affarijiet imma jekk ngħidhom kollha rqa' għadda. Taf sa x'kien nagħmlu sa filgħodu.
Kieku jkollok pereżempju ġġib 'il xi ħadd. La, ovvjament qed tgħidli dawn l-istejjer kollha. Sewwa.
U pereżempju jagħmlu tip ta' investigation, tipo ta' ma nafx hekk tafx l-inti tiffollowja l-paġna ta' Mela, mela. U kollox taf li din nagħmlu ghost hunts mela. issa. Kieku jkollna niġu, ittina permess li niġu. Bil-qalb kollha, bil-qalb kollha. Però tafx ma nixtieqx biss ma ġġibuhiex tidher. Tista', tista', eh, li tintaraf. Jekk iġġibuha ma tintarafx mhix problema. Bil-qalb kollha. Tistgħu tiġu għalija. Għax li kieku din hi opportunità, ħanajlek għalfejn. Din hi opportunità mhm. li aħna bej dak kollu li qed tgħidli li ġara u mhm. bejn eh, stejjer oħrajn ġifieri. Mhm. Naħseb tkun opportunità tajba għalina illi niġu nagħmlu tip ta' investigation. Ija. Ġifieri jekk dak nikkuntatjawk

willing illi tħallina nagħmlu din l-investigation, fhimt aħna ovvjament nirrispettaw kull post li mmorru u nirrispettaw anki jiġifieri jekk vera din nitkellmu ma' xi tip ta' entità jew nikkomunikaw ma' xi tip ta' entità. Aħna m'aħniex minn dawk it-tip ta' nies li ħa noqogħdu nagħmlu xi show u dawn l-affarijiet. Qed ninvestigaw b'mod biex ta' riċerka, ma rridx ninsta ma qisni xi xjenzat, imma b'mod ta' riċerka biex aħna nitgħallmu u naqtgħu kurżità. Mhux hekk. Għalhekk biss, jiġifieri. Jien għalija tistgħu tiġu kemm tridu, meta tridu. Mela ħa nitkellmu żgur ta'. Hemmhekk hemm xi ħaġa ġod-dar. U anki miegħi naħseb, Mill-affarijiet li għadtli jidher li fhimni, jidher li inti esperjenzajt xi ħaġa, anki sempliċement naf li n-nies mhux qed jarawk, imma naf li l-fatt li qiegħda quddiemi hawn qed nara anki l-gestures tiegħek, anki l-mod kif qed titkellem, naf li rajt xi ħaġa. Se jista' jkun forsi Ma rajtx dak kollu li semmejt għax forsi jista' jkun hemm ikun hemm affarijiet illi forsi ħadt żball. Per eżempju dik tal-magazzin. Ma dik li għedtli tal-mara fil-post fejn mietet il-mami dik għalija. Veru.
Ħa ngħidlek. Naqbel miegħek.
Jekk waħda mill-istejjer illi għandek illi huma mhux veri għax ma nemmnekx imma li huma veri li kienet xi ħaġa paranormali jien għalija hija dik. Fimt hija dik. Però hemm, eħe mhux hekk eħe, eħe. Dina mhix lesta di tal-ħsejjes, dawn tlett ijiem għamlu sewwa l-ispirti. Issa jiena rġajt għajjatlu l-missieri. Sewwa, u missieri ġie, għadna bil-qeda, jien għandi żewġ single beds fil-kamra tiegħi, sewwa, poġġejna fuq sodda minnhom bil-qeda, Ġie biex jisma' jara jekk jismax xi ħaġa hu wkoll. U niftakar ġieb radju żgħir minn dawk tal-batteries. Reġgħu bdew jinstemew u ma tkellimx ħa nara x'jgħid missieri. Qalli qed nisimgħu u smajtu qalli, qalli qisu radju hu. Għedtlu qed tara kif veru pa. Jien, jiġifieri mhux jiena biss. Għedtlu mela, pa, veru, għedtlu qisu radju. U da tlett ijiem għamel u mbagħad waqaf. Ija. U ma rġajtx smajtu iżjed.
Le mbagħad daqshekk.
Mbagħad erġajt smajtu l-għada u l-pitada, il-pitada tant bżajt meta smajtu li ħriġt minn ġol-kamra tiegħi mingħajr in-nuċċali tal-vista u mingħajr il-mobile, l-iktar żewġ affarijiet li ma toqgħodx. Toħroġ mingħajrhom. Li ma toqgħodx mingħajrhom. Tant bżajt mingħajrhom ħriġt u erwirt. Ara naqgħad, ah. Għedtlu Josef, il-ħija, Le, le, ma rridx, aħjar ma nsejmuhx b'ismu. Le, mhux ħa jintgħaraf. U hija, Għedtlu, għedtlu l-pa, fejn qiegħed il-pa, għalli ħareġ jixtri, għedtlu l-aħwa, daqs kemm bżajt. Imma ħaġa interessanti taf hija illi Meta huma instemew l-aħħar, taf minn fejn ħarġu? Sakemm mhux biex jiżgwidawni għamlu hekk, ma jkollokx toqba mal-ħajt tal-wajer tat-telefon? Ħarġu minnha. Il-ħoss.
Ija, l-ħoss, bidew jinstemew jitkellmu ħarġu minnha għal barra. U barra x'hemm imbagħad? Barra hemm fuq il-garaxxijiet ta' warajna. Ta' ma' ġenbna, sorry. Bdejt tisma' xi ħsejjes minn barra. Dan minn ġo toqba jgħaddi sound. Mhux hekk, eħe.
Jien pereżempju, jien noqgħod San Ġwann. Ground tal-futbol ta' San Ġwann joqgħod hawn, joqgħod. Qiegħed, ma nafx, ma naħseb qiegħed 300 metru 'l bogħod mid-dar tiegħi. Meta jkun hemm logħba futbol, kif niftaħ l-għatu tat-toilet, Sewwa.
Nisma' l-plejers jitkellmu bis-serjetà ta' Eh, mela, mhux hekk.
U s-soffara tar-referi u nisma' n-nies jgħidu. Tiġi qisha widna. Eh, eh, veru, veru. Ġie, anki xaft, xaft, xaft widna fil-verità. Ġieli, pereżempju, niftaħ ix-xaft għal xi ħaġa, rari niftħuh, U nibda nisma' n-nies tat-triq li qegħdin barra, ġifieri da, din barra naqra żgħira 'l bogħod mit-tul tad-dar. U niftaħ it-tieqa, n-nies magħhom jitkellmu. Mhux hekk, mela, hekk hu. Ġifieri, anqas jekk niftaħ il-gallarija naħseb li qiegħda mal-faċċata, ma nismagħhom jitkellmu, ma nkunx xaft nismagħhom. Sound jgħaddi, eh, ġifieri.
Mhux hekk, le, għandek raġun, imma allura għaliex il-Christmas Father xi ħadd beda jdoqqu? Issa dik ta' Christmas Father, ħa ngħidlek, dik ta' Christmas Father, għax din hi storja li ġrat anke fil-familja tiegħi. Da qam bil-lejl, beda jisma' ħoss, u fi d-dlam ra xi ħaġa sejra hekk fuq is-sufan, fuq dahar is-sufan. Ovvjament ara xi ħaġa tiċċaqlaq. Taf li l-mara qegħda hemmhekk. it-tifla kienet għadha baby ġivi żgur mhux biex ħadd tqum minn ġol minn ġol kott. Mhm, mhm, mhm. Jajja tu jwerżaq bħal speċi minn hemm minn hemm minn hemm. Saħarġ is-center ġifieri għax beża. Ah, mhux hekk. Xal id-dawlu jara l-fader Christmas sejrek ċaqlaq rasu. All right, all right. Fimmu bdiex ikanta.
Li ġara kienet, il-batteries bdew jaqgħu. Agħmel qisu bħal, ma x'tgħidilha short circuit, x'tgħidilha short circuit. Ix-xortja jew naf il-likja xi naqra ċtu u daqabad jaħdem waħdu ġifieri. Kont iktar kont iktar tiċċassani fuqha din l-istorja kieku għadtli li ma kellux batteries. Le dan ma, dan m'għandux battery, jista' għandu jkun. M'iniex ċerta għax qatt ma ftaħtu, għax da soft toy. Għandu jkun anqas jinfetaħ. Xi, bilfors, biex jekanta bilfors għandu xi tip ta' power. Mhux hekk, eħe, naqbel miegħek, imma ma nafx x'għandu minn ġewwa jien. Jiġifieri, u aktar u aktar qed tgħidli li qatt ma ftaħtu, sinjal li l-batteries jew il-leak jew xi ħaġa. Għadu għandi. Għadu għandi. U għadu jaħdem? Le, issa ma jaħdimx. Għalhekk hu.
Tista' ma tara xejn mela dik li ġara. Ma nafx. Le, le, ma għax ovvjament Kif għadna fil-bidu, mhux kollox li jiġri huwa paranormal. Le, mhux hekk, ovvja, ovvja. Sewwa. Għandek raġun. Għax jiena kieku kelli nitfa' kollox taħt il-kappa tal-paranormal. Per eżempju, jiena jien naf ġraw li affarijiet oħra li ma nsemmihomx fuq il-podcast għax ma nikklassifikahomx bħala paranormal. Ekku.
Per eżempju, ilbieraħ Lighter li qegħda għal qalbi, lighter, naf fejn poġġejtha, dalgħodu qomt u ma sibthiex, imma jien għandi tlett iqtates. Mhux hekk?
Kif niftaħ tapp tal-ilma, tara wieħed minnhom ġej jiġri, pupp joħodulu u jitlaq jiġri bih. Ġifieri da biex ħadd l-lighter ma jrid xejn. Mhux hekk?
Ma jfissirx li għax ma sibthiex hija paranormal. Eżatt.
Ara li kieku pereżempju għadt li isma'. Kelli l-karozza fil-garaxx, il-garaxx f'imsakkar, m'għandix żgass, mort niftaħ il-garaxx u ma sibtiex. Ngħidlek le, le ngħidlek ġara xi ħaġa. Serquhielix, ma serquhielix. Ħadd ma fetaħ il-garaxx. Kif sparixxiet il-karozza? Fhimt? Ekku.
Ma nafx hekk qatt smajtni ngħid l-istorja tal-qmis li, pereżempju, li qmis sparixxiet u dehret fl-istess post. Wara ma nafx kemm domt naqgħod ndur mad-dar, mhux id-dar għandi, fejn kont noqgħod qabel. Dawn huma affarijiet li tgħidli ħa titfgħu taħt il-paranormal, naħseb li dik iva nitfagħha taħt il-paranormal. Mela, mela. Imma li pereżempju oġġett jaqbad jixgħal waħdu. Mhix xi ħaġa li issa mbagħad jekk inti ħa tgħidli isma' rajt hekk, rajt hekk, rajt hekk u l-pupu xagħal waħdu ngħidlek orrajt jista' jkun illi meta tagħmel one plus one u tgħaqqad kollox flimkien huma konnessi. Imma jekk il-pupu xagħal u mbagħad qed tgħidli ma xagħalx iżjed, qatt ma ftahtu, qatt ma bdiltlu l-batteries.
Mhux hekk? Ifhimni, jien ukoll inħobb inkun ċerta qabel ma ngħid paranormal. Ħafna rrid inkun ċert jien qabel ma ngħid paranormal. Naqbel miegħek. U anke meta nikklassifika xi ħaġa paranormal ngħid I'm open to li jista' jkun li ninduna li ġara xi ħaġa. Fihimt? Mhux hekk? Għax dan ma tafx l-għada pitgħada x'jista' jiġri. Mhm, eżatt, mela. Ifhimni, jew jista' jkun hu li mhuwiex ma naħsibx li mhux paranormali imma dita l-aħħar esperjenza għax flimkien ista' allura dan. Kienu ma kollox flimkien, allura eh. connected. Fimt, jista' jkun hu. Mhux qed immerik ta', ġifieri. Qas jien ma timmerililek. Imma kif kienet, qisha hemm xi ħaġa. Kif bdejna ngħidu fil-bidu, fil-paranormal ma tistax ma tistax tmeri lil ħadd għax affarijiet li li nisimgħu aħna l-aħres nibda mmeri lil kulħadd, fimt? Għandek Spiċċa l-għoma nemmen il-ħadd. għandek kull dritt merini. jekk Ma trid. nemminx laqas li l-nifsi għax jiena esperjenzajt u jiena rajt. Eh, mhux hekk. Ġifieri jiena naf li hemm barra hemm nies li kif jisimgħuni ngħid dan dan l-istejjer. Da joħlom, da miġnun, da hekk, da hekk. Ta' tix kasom.
Ma nagħti kas il-ħodd.
Da skemm jgħajruni li.
Kieku nagħti kas il xaħat ma ġejċ hawnhekk u ngħidhom l-istejjer tiegħi. In the first place. Mela, ekku, ekku. Jiena ma rridx nidher għax nistħitax. Jiena lesta li jgħajruni kemm iridu. Ma jimpurtax, ħanajlek. Jiena. In-nies In-nies fortunatament, l-ewwel nett ħa neħu minn Malta biss, hawn interess kbir fuq il-paranormal. Ija, mela, mela.
Ħafna.
U jiena naħseb illi once illi tibda tgħid ċertu stejjer tal-paranormal, in-nies, anki min ma jkunx dilettant ukoll, kif tgħid, jinteressa ruħu mingħajr ma jrid, għax dak li huwa ħa ngħid hekk misterjuż jintgħoġob. Ekku.
Anqallek ċertu emozzjoni, ċertu biża'. Issa, min ma jemminx u xettiku għal kollox, sewwa, jien nirrispettah. Mirko huwa xettiku kbir, Mirko. U kemm il-darba nitkellmu. U jgħidli, jgħidli, jgħidli f'wiċċi, jgħidli, jien ma naħsibx li huma paranormal li esperjenzajt inti. Jien nirrispettah. Mela, mela. U jien taf min idejjaqni biss? Jekk jiġi xi ħadd, jiġi joqgħod jgħajjar u jgħidlek inti miġnun għax inti hekk għax inti. Eħe, dik hi, mhux hekk? Dik hemmhekk le ma naċċettahhiex jew, pereżempju, bħalma qalulna m'ilux, teħdu d-drogi. Jien qatt ma ħadt drogi f'ħajti. Lanqas jiena. Jien ma naċċettax li dawn l-affarijiet ma li bniedem ma jemminnix, għandek kull dritt qalbi, temminnix. Mhux hekk. Anzi qed ngħidilhom in-nies hemm barra, temminnix. Ma rridekx temminni, xi ma, jien m'għandix bżonn approvazzjoni lejn in-nies. X'hekk. Jien tħallix lil ħaddieħor jinfluwenzak għax awtomatikament jekk jiena ħanqgħod ngħidlek b'din l-istorja li għedtli ta' dik il-mara tad-dar. Ħa niġi noqgħod ngħidlek, u le, qed tiġġennen, qed tiġġennen, qed tiġġennen. Min, min jien, jien psikjatra jien biex ngħidlek li qed tiġġennen. Infatti mort għand psikjatra jiena. U x'qallek?
Għax Bdejt ngħid imma għax tant hemm min ma jemminx, ma jemminekx u qisu da jweqqek li mort għand psikjatra kont, mhux ħa ngħid min hu sewwa, mhux biex niftaħar tali ħa ngħid, lesta kellu l-bajra u l-karta lesti biex forsi jiktibli l-kelmiet. X'jien bdejt nirrakkontalu li għedt lilek fuq dik il-mara, Waddab il-bajra u hekk qalli ma ħa ntik xejn ta' lilek, qalli ma jmurx vera li qed tgħid. Għalhekk qed ngħidlek, mela daqja ġo moħħok. Meta psikjatra ta. Ma ġo psikjatra. Mbagħad jiġi xi ħadd joqogħdu jwaqqani għaċ-ċajt, fimt? U jien ma nagħtix kasom daw. Dik għażel ħadd.
Għix ħajtek, għadek l-isbaħ ħaġa. Mela. Ma jimpurtakx minn ħaddieħor. Mela. X'taħseb?
Għandi oħra. Mela.
Mela, faqqa. Nispera li minix indejjaqkom. Ex niddejjaqna. U di jisa biex nejtek l-axħar waħda ta' qabel iż-żewġ ħolmit li xtaqt insemmi. Mhm. Din niftakar għandikun Kien it-Tlieta ta' Novembru 2012, xi ħaġa hekk. Dak kien tard hekk xi tlieta ta' filgħodu. Ġejt minn Pageville, dħalt id-dar, missieri kien qisu bej rieqed bej mhux għax moħħu fija sakemm nasal. Mali hu. Ħija kien rieqed, dħalt hekk bil-mod biex ma niddisturbahomx. U tlajt fuq jiena, neħħejt iż-żarbun, u għandi vizzju jiena l-ewwel ma nagħmel naħsel idejja. Bħalna. Dħalt fil-kamra tal-banju, bil-kwiet hekk, u jien u naħsel idejja bdejt ninnota illi l-minkeb qed nidħol ġo xi ħadd. Qisu spirt, mhux qisu, spirtu. Qed tħoss xi ħadd. Eh, qed nidħol, qegħdin, eh. U ħassejt li hawn xi ħadd ħdejja wkoll, raġel. Avolja m'iniex narah, imma. Imma l-feeling huwa.
Il-feeling, eh.
Bdejt ngħid meta x'qed inħoss hawn jien. Hi idi qed tidħol il-minkeb ġo xi ħadd, eh. Għedtu hi qed forsi qed forsi d-demm jew hekk hu, hmm. iċ-ċirkolazzjoni. Hmm. Ma qatx niffissa. Issa il-kamra tal-banju qiegħda ħajt ma ħajt mal-kamra tiegħi. Sewwa, ħsilt idejja, insomma dħalt fil-kamra tiegħi u għedtilkom li jien għandi żewġ sodod single beds u x'kien ġejt biex ngħaddi minn bejniethom biex imur noqgħod nara l-gazzetta. Qabel ma norqod, Inħossni għaddejja minn ġo xi ħadd, spirtu, qiegħed bilqiegħda fuq is-sodda tan-naħa tat-tieqa u qiegħed qed inħossni għaddejja minn ġo kubtejh. Għalhekk naf li kien qiegħed bilqiegħda min hu, għax minn ġo kubtejh. U s-sodda kien hemm imprint? X'inhi? Le, ma jidhirlix hekk imbagħad. Pero dik ma tajtx kasha sew, pero ma naħsibx li kien hemm. Ma ħassejt isek għaddejt minn ġol ilma, hux vera? Mhux ilma ta' qisu. Le? Le. Qisu bħal meta għaddejja minn ġo foam. Artab ħafna imma. Għaddejt il-lallu jien. Edda qisni għaddejt minn ġo xi ħadd jiena. Għettu ħara ħan iċċekja ħan ikkonferma qabel ma nagħmilha fatta illi spirtu. Arġajt dort u l-istess, eh, ngħaddi minn ġo xi ħadd li l-istess naħa, ġifieri mhux għax dort in, bil-kontra biddel in-naħa hu. Għamiltha xi seba' darbiet. U tħossu kull darba. Ija, kull darba l-istess post inħossu. Ġifieri jekk kienu bilqiegħda din-naħa, bqajt inħossu din-naħa bilqiegħda. Għedtilha, Allu hawn xi ħadd hawn x'bin? Qed naħseb dan kien qiegħed fil-kamra tal-banju. Daħal minn ġol-ħajt għax m'għandux bżonn joħroġ mill-bieb u jidħol mill-bieb l-ieħor u daħal ġie bilqiegħda u ma ma nafx min hu. Ejwa. Strambi dawn l-istejjer. Twerwirt jiena.
U ma bdejtx ngħajjat tafala u ma għajjatx il-missieri u tafala. Għax ma kienx qed jidher u mhux daqshekk ma nafx x'kont nagħmel kieku rajtu. Żgur, kieku rajt rajt il-figura bħal dik il-mara. Eżatt.
Hm. Jiġifieri, jiġifieri jiena qabel ma aċċertajt ruħi li qed ngħaddi minn ġo spirtu provajt xi seba' darbiet biex ikkonfermajt li għaddejja minn ġo xi ħadd. Mela. Jiġifieri mhux mal-ewwel ikkonkludejt li hi spirtu? Mhux hekk.
Dik, mela.
Ġifieri.
Tajjeb, eh? Mm.
X'taħseb fuq di vera tgħid hawn, inti x'taħseb? Ma nistax ngħidlek hekk hux vera jew le. Mm. Jiena Jien ngħidlek jien meta nisma' stejjer bħal daw, ovvjament jiena jkolli ħsibijiet tiegħi, imma pereżempju bħal di jekk inti m'hemm xejn inti tara xejn qed tgħaddi minn ġo xi ħaġa. Jien ma nistax jien ma nistax inħoss x'ħassejt inti, ma nistax nistax ngħidlek x'jista' jkun, jien bħalek nista' ngħid li jista' jkun iva li kien hemm xi tip ta' entità spirtu għidilha li trid fatat minn kollox ngħidulhom aħna ħares. Malti minn kollox itih iżem. Ma nafx hu, jista' jkun hu, min jaf. Mhux hekk?
Ma nafu xejn, imma inti inti qisek li d-dar mill-istejjer kollha li semmejtli qisu li hemm xi ħaġa li forsi ħa ngħidlek bil-Malti ngħidulha anomala, hija xi ħaġa stramba. U b'hekk inti u tkellimni bdejt newdem, bdejt ngħid tajt ngħidilha, tajt ngħidilha, tajt ngħidilha. Għalhekk għidtlek, għidtlek isma', għidtlek jekk ittina permess, qed niġu nagħmlu investigation, nagħmlu siegħa satej, whatever, u so qatt ma kien xej.
Le, mela tistgħu tiġu. Għax naħseb hija hija kif tajt ċans tajjeb. Mela ċans tajjeb.
Fimt, għax dan aħna ovvjament aħna dejjem inżuru postijiet li huma pubbliċi. Li jmur fihom kulħadd. Imma s'issa, s'issa għall-inqas kemm ilna naħ, kemm il-ghost hunt għamilni erba'. Għamilni erba', dejjem postijiet pubbliċi morna. Deh tkun l-ewwel okkażjoni tagħna, vera Mirko? Ġo dar privata.
Ġo dar privata.
Hu tkun idea tal-ġenn, hu brillanti. Mela, mela, le mela. Issa ħa jkollna biċċa equipment ġdida, dalwaqt nispera li m'għaddhomx. Għax il-bira, dik il-piramida, għax

Naħseb li ħa tkun interessanti waqt dawn l-investigations li nagħmlu. Naraw x'joħroġ mhux għax nemmen li ħa taħdem ta' ġifieri. Imma. Tipprova.
Mhux tipprova.
Mela, mela. Fhimt, rajt ħafna ghost hunters barranin, x'hawn Malta għadni qatt ma rajtha tintuża. Imma ghost hunters barranin kważi Kważi kollha jużawha. Eħe.
Jien qatt ma rajtha ta' triangle għax jiena nipprova nara imma qatt ma rajt bħalha. Issa piramida għandha ġiex bozot. Tliet bozot, sorry. Ħadra blu fin-nofs, ħadra din naħa blu u ħamra. Yes, no u maybe, xi ħaġa hekk u ovvjament il-yes u l-yes u n-no tispiċċa jien naf male and female opposites. Fihimt? Skont x'qed tistaqsi. Mhux hekk?
Fihimt?
Li għalkemm, again, ma nemminx li entità għandha sess, jien. Ma nafx. Ma nafx.
Jekk mhijiex ruħ ta' bniedem. Dik hi, eħe.
Fhimt?
Veru, veru. U naħseb aqas ruħ m'għandha sess għax.
Jiena naħseb ikollha sess ruħ.
Sorry, waqqaftek? Le, le, ma nafx, ma nafx. Jista' jkun. Mm. Jekk għax jekk ikun per kazu ruħ ta' li xi darba kien eh raġel hu. Mm, jaf. Eh, naħseb jibqa' raġel ma nafx. M'għandix idea. Jibqa' eh, ma nafx, ma nafx.
M'għandix idea minni, ma nafx. Misterjuża eh, eh, l-ħaġa. Kollox misterjuż ta' dawn l-affarijiet. Tajjeb. X'taħseb? Nixtieq insemmi l-ħolm ukoll mela, jekk ma mela. jimpurtax. Mela, mela, mela. Għax ommi u missieri tnejn mejtin jiena mhm. sewwa kif għedtilkom. U wara li mietet ommi ukoll ħlomt biha. Issa ma nafx hekk u xi jew fenomenu trickster. Ninbidel fiha. U missieri wkoll. Hija ħolma imma xorta naqa'. Ħolma eħe, ħolma. Imma ħolma dejjem mod ieħor. Ħolma ħolma.
Għax ħolma inti fil-ħolm timmaġina li mhux li trid, qas li trid int li jrid moħħok. Ħolma iktar. Veru, sewwa qed tgħid veru. Jien li kieku għedt li pereżempju isma' ħlomt li ħa jigdimni kelb l-għada qomt u gidimni kelb ngħidlek illallu ngħidlek. kombinazzjoni. Le, le, mhux hekk. Ma jkun bat ħadd iġi tajli tajli darba ħlom tilli tajritni karozza u l-għada tajrek karozza ngħid illa la, raġat kombinazzjoni. Ma jkun bat ħadd iġi tajli isma' ħlom tilli waqa' dak il-bini. Mhm. U jaqa' dak il-bini ngħidlek illa la inti tkollok premonition. Mhux hekk. Fimt?
Għandek raġun.
Mela Fimt, għax jiena ġieli kemm il-darba ħlom ta' affarijiet. Jiena ah, ġraw li affarijiet hekk ta' ħafna. Noħlom ħafna, ħafna, jien wieħed minn dawk li niftakar il-ħolm. Mela anki jiena, mhux kuljum niftakru. Tant niftakru l-ħolm li meta tkun vera ħolma importanti niktibha fil-journal tiegħi, niktibha. Sewwa ta'. Għax ngħid isma',
per eżempju jien dal-aħħar qed nerġa' noħlom bl-istess post, storja differenti imma bl-istess post, recurring dream. Li kont nagħmilha ħafna snin ilu, llum qed terġa' tiġrili. Ma nafx kif u għalfejn.
Estra. Imma dan il-ħolm, il-ħolm ħa ngħidlek. Il-ħolm jaffettwa, jekk hux vera ma nafx imma smajtha, jaffettwa anki skont x'tiekol qabel ma torqod. Mela, mela. Pereżempju jiena darba smajtha, ma nafx jekk hux vera, li jekk tiekol il-ġobon toħlom ikrah. Fim, mhux bilfors naħseb imma. Jien wieħed minn dawk li nikol parti ta' ġobon għax jiena. Hekk kienu jgħidu, però mhux toħlom ikrah, hawn stadi fuqha, toħlom iktar vivid. Vera?
Sa per eżempju, ah. biex noħlom iktar vivid jien. Ma nafx jekk tiftakrux kien hawn night nurse aħdar. Xi ejja. Eh, eh.
U mhux biċċajt qed ngħidlek, issa qed tilgħab logħba tal-kompjuter. Il-ħolma. Dak in-night eh. nurse fucking perikoluż, eh? Perikoluż fatwa fuq.
Rajt, rajt nis jagħmlu affarijiet ta' tal-aġib dak il-night nurse. Mhm.
Issa inti taf li n-night nurse huwa magħmul mill-istess kiemika, l-istess composition. Tiftakru kien hawn xorb kien jismu kien aħdar ukoll Abs. Mhux Absolut, Absolut vodka. Absent, Absent.
Absent huwa x'ismu, m'aħna Absent huwa tip ta' alkoħol li jista' jkun, sa fejn naf jiena, sa xi 80 jew 90 percent alkoħol. Imma dik il-verżjoni hija illegali. L-absint li għandna aħna jeżisti aħdar, iva? Eħe. Jiġri meta kont iżgħar konna noqogħdu nixorbuh, jiġri b'hekk ċappetta, ġifieri gravi m'Alla. Però eħe, absint jismu aħdar. Però aħna ma neħdux l-absint il-proprja. Eh, all right.
Għax jiena n-night nurse, pereżempju. Għandek ċans kbir ħafna ta' alcohol poisoning bih. Tarġa.
Għax 80%. Jidilli iktar minn 80%. Per eżempju, jien għan-night nurse illum ħa ngħid għax darba semmejtha imma ma kontx semmejt li hu. Jien in-night nurse l-ewwel darba li ħadtha kont kont ma niflaħx, kelli kelli riħ, jien ma nħobbx nieħu mediċina. U ħadt in-night nurse u dħalt norqod u l-ħolm il-ħolma. Qisek qed nilgħab World of Warcraft, eh, ġifieri qed nilgħab bil-joystick minn dak it-tim, daqshekk ma jimpurtax. Li qomt Dħalt it-toilet. Qisni għamilt pause fuq il-film. Estra. Dħalt fis-sodda u komplejt il-ħolma. Qatt ma ġrat li dik, ah, per eżempju. Mbagħad spiċċajt. Spiċċajt kont ngħid issa faqqalu il-daw il-nightmares. Mhux il-ħamra. Il-ħadra. Il-ħamra kienet iżżommni mqajjem. Dik Deiners għandha tkun il-ħamra. In-Nightners, u kont nieħu mhux il-kapp tagħha, ta' kont naqbad nofsu x'kun nxorbu. U kont nidħol fis-sodda u daqshekk astral projection intejr fejn trid kont nagħmel.
Naħseb aħjar ma nsemmikx il-ħolm tal-maqtugħ mewta missieri għax. Ma tantx huma veru sewwa. Kif għax il-ħolm ħanajlek. Veru. Il-ħolm hija ħolm. Xi ħaġa li tgħid.
Sakemm ma tiġix tgħidli kif għatlek l-ewwel li ħlomt li waqa' bini u waqa' l-għada jew petada. Il-ħolma tibqa' ħolma. Mela, ekku, sewwa qed tgħid. Fil-fatt il-ħolma. Sewwa qed tgħid veru.
Ġieli kellna nies hawnhekk. Veru. Nas ma xi naħlomtek. Kif taqbad issemmili ħolma, ħolma isimha magħha, ħolma. Ħolma, eżatt.
Bħal meta qed ngħidlek immaġinajt, immaġinajt, immaġinazzjoni hu. Minti jekk rajta bajnejk oġġett bħal ma rajt inti dik il-mara, nistax ngħidlek li hija ħolma. Nistax ngħidlek li immaġinajta. X'taħseb allura? Proset. Grazzi, grazzi. Ħadd pjaċir. Ħafna, followja, ovvjament. Mela, mela.
Ta, nirringrazzjawk. Grazzi intom. Thank you tal-li ġejt.
Grazzi, u narawkom darbohra.